Essalamualeýkum hormatly dostlar, tanyş-bilişler, dost-ýarlar, dünýäň haýsy künjeginde bolsaňyzam hemmäňize salam aýtýan, jan saglyk, işleriňizde üstünlik arzuw etýän. Men özüm Tuwak Gylyç, Kanada döwletiniň Toronto şäherinden. Size Türkmenistan ata Watanymyzyň beýik mugaddes baýdagyny tüýs ýürekden gutlasym gelýär. we şo baýdaga-da biz guwanmana, buýsanmana-da haklydyrys, sebäbi biziň ýeke-täk döwletimiz bar, ýeke-täk baýdagymyz bar we ýeke-täk Prezidentimiz bar we il-günüň aýdyşy ýalak Arkadagymyz bar. Biz Arkadagymyza, il-günümize, baýdagymyza guwanmaly we buýsanmaly. Onuň sebäbi näme? Bu aýtýan zatlam men ýüregimden joşgun aýtýan, joşup aýtýan. Onuň sebäbem biziň ýurdumyz, ata Watanymyz on dokuzynjy fewralda her ýyl Baýdak baýramyny belleýär. Döwlet resmi tarapdan, resmi şekilde we oňa-da biz guwanýas we buýsanýas. Bardy-geldi döwletimiz şony bellemän ýagdaýda-da biz onda-da şoňa buýsanmaly we guwanmalydyrys. Onuň sebäbi näme? Onuň sebäbi ýurdumyz, biziň ata Watanymyz her hili ýagdaýda parahatçylykly öz syýasatyny alyp barýar. Öz bilşiňiz ýalak, biziň döwletimiz, ata Watanymyz daşary ýurtlaryň syýasatyna goşulyşmaýar we olaryň içki meselesi bilen işleri ýok we öz ýurdumyzyň hem içki meselesine hiç haçan goşuşdyrmaýar we her hili ýagdaýda oňa Ysnat getirjek bolýarlar, dil getirjek bolýarlar, her hili ýagdaýda öz bilşiňiz ýaly ýurduň içini bulaşdyrjak bolýarlar. O bulaşdyrmak üçin hem ýurduň içinden gaçyp gaýdarlar, ýa çykyp gaýdarlar, ýa-da ýaş oglanlardan, ýaş gyzlardan ulanyp, peýdalanyp, öz şahsy bähbitleri üçin ýurdy Bulaşdyrjak bolýarlar, bulaşdyrasy gelýärler. Onuň özüniň bilşiňiz ýalak dürli-dürli radiolar açylýar, dürli-dürli saýtlar açylýar, dürli-dürli weblaklar açylýar we şyltylyk atjak bolup, şu döwlete zyýan ýetirjek bolup. Onuň sebäbi näme? Meň düşünjäme görä, ýurdumyzyň ummansyz baýlygy bar. Neft, gaz, pagta, bugdaý, sanasaň sanabermeli, sanasaň sogap köp. Oňa käbir adamlar oňa göz ýetirýärler, dil göz ýetirýärler, şondan peýdalanjak bolýarlar. Öz görşüňiz ýalak, döwlet daşymyzyň daşymyzda Yrakdadyr, Siriýadadyr, Owganystandadyr, başga ýurtlarda, Ýemende ýa Ukrainada ýa Çeçende dürli-dürli ýagdaýlar döretdiler, ýurtlary bulaşdyrdylar. Onuň iňki eden işleri näme boldular? Eden işleri zaýaçylyk boldy. Eden işleri halga aza zyýan ýetirdiler. Bir entek adamyň başyna ýetdiler. Bir entek öýleri öýsüz etdiler. Bir entek ogul-gyzlary ýetim etdiler we dürli-dürli ýagdaýlar. Biziň döwletimiziň alyp barýan syýasaty hiç haçan o ýagdaýa ýetirmer. Oňam sebäbi siziň huşýarlygyňyzda, siziň düşünjeligiňizde, siziň pikiriňizde. Sebäbi gije-gündiz özüňiz serhedi gorap otyrňyz, ýurduň içini Howpsuzlyk komiteti, Içeri işler ministrligi, razwedki gulluklary we Başga organlarda gije-gündiz talaş etýärler, zähmet çekýärler, gijesin gündiz edip, şu ýurdumyz biziň parahatçylykly bolsun diýip. Emma biz ýurdumyz diýemizde, ata Watanymyz, oňa gitjek ýer ýok biziň ata Watanymyza. Biziň ata Watanymyz guwanmaly we buýsanmaly. Meň özüm ýigrimi iki ýyllap, bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýyldan tä iki müň bäşinji ýyla çenli duz çöregine ilki gaýtdym. O taýda öýlendim, oglanuşakly boldum. Ýokary okuw jaý uniwersiteti gutardym, Magtymguly adyndaky. We duz çöreklerini iýdim. Men özüme, ýüregime düwdüm, haçanda ýurtdan çykamda hiç haçan ýurduma dönüklik etmerin diýip. Ýurduma diýeniň sebäbi duz çörek iýen ýerim, ulalan ýerim, Şol biziň Arkadagymyz arkadagçylyk edildi. Bize hossarçylyk edildi. Bize eýeçilik edildi. Biziň janymyzy baramyzda iki bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýyl gorady we dürli-dürli elinden gelen ýagdaýlar etdi. Elbetde, kemçilikler, ýagdaýlar batdy, bolaram. Häzirem köp kemçilikler zatlar ýurdumyzyň içinde bar. O ýurdumyzdaky kemçilik ýagdaýlary gelip daşardaky şaltak atýarlar. özüni oýnadyp ýörerler, olar düzeltjekmi ýa-da ýurduň öz içindäkiler düzeltjekmi? Elbetde, olaryň öz şahsy bähbitleri bar. Öz şahsy bähbitleri üçin hereketler etýärler. Käbir hormatly Saparmyrat Ataýewiçiň aýdyşy ýaly gyýbat etýärler. Ýene Sabrymyrat Haýyşdan mysal aýdasym gelýär, Itler üýrer diýer, kerwen geçer gider diýýär. Özüňiz bilşiňiz ýalyrak, öler aýdar, diýer, goýar. Emma ýurt öz prosesini alyp barar, öz ýoluny, öz dogry ýolundan gider. Häzirem şonuň ýaly dogry ýollar bar we gelejekde-de bolar. Elbetde, biziň kemçilik ekonomiýa tarapdan, iş-yksady ýa-da şonuň ýaly gymmatçylyk ýa-da işsizlik ýa şoňa meňzeş birentek ýagdaýlar bar. Olary kim gelip düzeltjek? Daşary ýurtdaky şalta gatyp ýörerlermi öz şahsy bähbit üçin? Ýa-da ýurduň öz içindäkilermi? Elbetde, ýene öz ýurduň içindäkiler. Onuň üçin biz daşary ýurda çykdyk, çykdyk diýip, daşary ýurtdaky syýasatçylara, daşary ýurtdakylar özlerini oýnadyp ýörerler, özümiz oýnatmaly lämpa diýip düşünýän. Men özüme şo pikir bilen, prinsip bilen özüm alyp barýan we şo prinsibe-de özüm boýun eňýän. Şo prinsip bilenem men galan ýolumdan giderin. Tababçylyk ýurduň haýsy künjeginde ýaşasamam. Ondan soň ýene bir zady belläsim gelýär, bu baýramçylykda, ata Watanymyzyň baýram, Baýdak baýramçylygynda biz Guwan Many, Büýüsün Many, Hakky Dirs diýip, Eýranda ýaşaýan türkmenler Indi üç million türkmen ýa dört million ýa bäş million diýeýli. Indi olar Iran döwletiniň gol astynda ýaşaýarlar. Diňe Iran türkmenler däl-de, bu tarda kürtler hem bar. Lor diýip millet bar, buluç bar. Ondan soň Azerbaýjan bar we başga-başgalar. Elbetde, olar-da hemmesi şonuň ýaly bir ýurtda ýaşap ýörler, emma oňa syýasy tarapdan, nukdaýnazardan aýtsak, bir entek edilmeli zatlar bar, edilenok. Oň üçinem bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzda yngylap diýilýär, rewolýusiýa boldy, oňam dürli-dürli o etapa girip oturmaýyn häzir. Häzir bolsa Owganystandaky türkmen doganlarymyza, şonuň ýaly Owganystanda ýaşap ýörler, ençeme kynçylyk ýagdaýlary geçirdiler. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýyldan tut, tä şu wagta çenli. Häzire-de ýene, ýene dowam edýär. Bu taýda näme dowam edýär? Bu taýda dünýä gelen ýaşlar uruşdan başga, ölümden başga, ýitimden başga, ekonomi tarapdan kynçylykdan başga çekýän zatlary ýok. Diňe çekýän zatlary şuny ýaly zatlar. Onda-da şolaryň arasynda medeni, synpy göreş bar. Indi men feýsbukda görýän ýa feýsbukyň deti wokly çadynda şony görýän goşgularyny ýazýan zatlaryny alyp barýan işlerini görýän. Synpy göreş, medeni göreş alyp barýarlar. Bul medeni göreş diýseň meň öz ýüregimden turýa begenýän näme üçin ýaragly uruşdan ýaragly göreşden o köp ýokarda. Ýagny aýtjak bolýan zadym adam nemesi ýok, heläkçiligi ýok, adam heläk edenakla adamlar birek-birine garşy däl. Biziň ata Watanymyzyň alyp barýan syýasaty hem şon ýaly. Ýurdy başardygyndan häzirgi güne çenli parahatçylykly alyp barýar. Daşary ýurtlarda ençeme ilçihanalar guruldy. Türkmenistanyň öz içinde-de şon ýaly ençeme ilçihanalar guruldy. Biz şu ilçihanalardan hiç hili ýagdaýda, hiç hili erbet ýagdaýda pikir etmäni, elbetde, ykdysady tarapdan, şo tarapdan pikir etmeli. Meň özüm öňem aýdyşym ýaly, Kanadada, Kanada döwletinde ýa-da başga döwletlerde Ilçihana Türkmenistanyň ilçihanasy gurulsa, türkmen baýdagymyzam parlap dursa, ekonomi tarapdan şu taýda aragatnaşykly bolsa, okuwçylar gelip bärde okysa, şol ýagdaýlary döretseler. Bile biziň garşymyza ulanýan ýagdaýlaryny, pikirlerini özümiz bilip ulansak, gelejekki indiki nesil üçin gawumyka diýen. Isleseň islemeseň biziň ýurdumyzda esasy zat, kynçylyk çekilýän zat işsizlik. Zawodlar, fabrikler, karhanalar, enjamlar bilinjek zatlar getirilip otursa, her şäherde, obada gurlup otursa, kolhozdyr, selhozdyr, o-da gurlup otursa, şular bizi köp belalardan, zatlardan sawlar. Biz ýowaş-ýowaşdan arka tagymyzyň arkasy bilen, hormatly Prezidentiň arkasy bilen, hormatly Gurbanguly Berdimuhamediň arkasy bilen, alyp barýan syýasaty bilen Türkmenistanyň syýasatçylarynyň, Şu ýollara zatlara biz üns bermeli, pikir etmeli. Gije-gündiz özüňiz eşidip oturşyňyz ýalak, radiodandyr, telewizordandyr, saýtlardandyr, weblaglardandyr dürli-dürli şaltaklar atýarlar ýurda. Onda-da ýurdumyz şonda-da her hili parahatçylyklary ýollardan alyp barýar. Dogry prinsipleri ýoluna alyp barýar. Bularda ünsem berenak, gulagam asanak, aşjagam bolanak. Sebäbi aýtýar, It üýrer, kerwen geçer gider diýýär. Düýn gün eger siz işlejek bolsaňyz, käbir işleri etjek bolsaňyz, onda näme iş etýärdiňiz? Ýurduňyz içinde ýaşadyňyz. Ýurduň içinde ýagdaý döretmedilermi siz bir dogry işlejek bolsaňyz? Ýok. Döretýärdiler, döretjekdiler. Emma siz öz şahsy bähbidiňiz üçin ylgadyňyz. nähili-nähili awadan-awadan jaýlar gurup başladyňyz, başga ýagdaýlar döretdiňiz. Öňe gözümden gideni-ak, bir müň dokuz ýüz togsan ikinji, togsan üçünji ýyl, togsan dördünji ýyl, togsan bäşinji ýyl ak unuň içine çäge guýup, adamlara gytçylyk döredenligiňizi. Şo wagt diýseň gytçylyk boldy. Çörek ýetmedi, çöreksiz boldular, adamlar hor boldular, adamlar başarda köçä çykjak boldular. Kim bu ýagdaýlary döretdi? Watançymy şolar döreden adamlar? Il-günçimi şolar adamlar? Ile güne-gün jany ýanypdyrmy? Elbetde şo ýagdaýda ýene her nätseňem Iran döwleti Haşimi Rafsanjani şu wagt ýolbaşçylygynda bäş ýüz tonna, ondanam köpräk un Türkmenistana iberildi. Türkmenistan şo wagt açlykdan halas edildi. Bolýan oýlary görýän bolsaňyz, nähili nähili ýagdaýlar döretýärler. Açlyk döretýärler, nardaçylyk döretýärler. O arada et gymmatçylykly boldy. Hawa, et gymmatçylyk boldy. Et bir gün gymmatlar, bir günem arzalanar. Döwlet başarsa öz döwlet hasabynda zady ne ýöritjek bolýar. A şahyrlar, o hususy işgärler zatlar öz bähbitini üçin köpräk ondan pul gurýarlar. Hetta skladlara, ambarlara zatlara baryp görseň bir entek et ýatyndyr. Ýa-da indi dollar. Dollar ýagdaýy döwlet başarsa ile güne kömek etjek bolýarlar ondan şahsy öz bähbitleri üçin ulanýarlar. Onda şuňa düşünmeli bolýas, döwleti kim oýnap ýör, kim döwlete zyýan ýetirýär. Elbetde şahsy bähbitleriň yzyna ylgap ýörerler. Umuman aýtjak bolýan zadym öz şahsy pikirlerimi siz bilen bölüşjek bolýan, bölüşesim gelýär. Men girýän saýtlara, weblaklara öňräjik BBC-de pars dilinde ýazyldy bu. Şeýle-şeýle täze özbaşdak ýurt bolan ýurtlarda diýýä, indi öňki SSR-den aýrylan ýurtlar diýýä, adam hukugyna diýýä üns bermeýärler diýýä. Beter diýýä adamyň parahatçylyklaryna üns berýärler, ýurduň parahatçylyklaryna üns berýärler diýýä. Goý, jul adam näme, howugydyp, howugydyp dämi adamyň we döwletiň nähak zyýan ýetirip otyrlar. Özüňiz hemme zat indi açyk bolup dur, görnüp dur. Haýsy ýurtda neft bolsa, gaz bolsa, pagta bolsa, ýene baýçylyk bolsa şo ýurda çozýarlar, dürli-dürli ýagdaýlar bar. Siz görüp otyňyz, eşidip otyňyz. Gelýärde käbirleri samyr-samyr edip başga ýerden samyrdýarlar, aý ondan bilimli sürýärler, aý ylymly sürýärler, aý düşünjeli sürýärler. Dogry her kim öz şahsy pikiri zady özüniň üçin dogrudyr. Emma ýurdy oýnatmak, baýdagyň aşagynda bolup pul baryny urmak, adamlara dürli-dürli ýagdaýda zyýan ýetirmek, ondan aňyrda bir jenaýat ýok, zat ýokmyka diýip düşünýän. Şonuň üçin hem, haýsy ýurtda ýaşasak, okaýanmasak okuwlymyz bilen bolup, haýsy ugruny bolsa tapawuty ýok, kynçylyk bar, kynçylyksyz zat ýok, kynçylyk çekmesek biz erteki gün rahatyny görüp bilmeýäs. Ençeme bosgunlar Türkmenistan ata Watanymyzdan Amerikada ýaşap ýörler. Wah diýýär, biziň nähili ýurdumyz bar, nähili ilimiz bar, nähili günümiz bar diýýär. Indi nähili baryp bolarka diýýär. Ýurdumyzda baryp bilemizok diýýär. Näme üçin? Käbir pikirler bilen zatlar bilen çykypdyrlar, hä, daşary ýurt, Amerika ýa Türkiýe ýa başga ýurt behiştmika diýip. Aý, o taýda pul zat ol dökülip duranmyka diýip, hemme ýagdaýlar dörä döredilenmika diýip. Hemmesi propaganda bulaň. Hemmesi öwmek bulaň. Hemmesi öz bähbitleri üçin şeýle. Indi özge gözüňi, gözüňiz bilen görüp ýöňüz, ýaşap ýöňüz. Nähili ýagdaýdadyr? Men aýdamok, ýurdumda kemçilik ýok diýip. Ýurdumyzda, ata Watanymyzda, öz ýaşap ýaşan ýurdumyzda köp kemçilikler bar. Kemçiliklerem goý asla-asla ýawaş-ýawaş döredilýär, düzeldilýär. Onam kim düzeltjek? Sizler ýaşlar, oglanlar, gyzlar okap ýöňüz, düşünjäňiz bilen zatlaryň görmeli. Görüp otyňyz-a, aňry bäri zat bilen äý, aýdyp otyr, aýdyp otyr aňry bäri. Hiç zatyň öň öýdäň içine ýaşap gaýtmadyk ýalak. Bi görmedik ýalak ýüwürdi. Şol ýurtda-da, şu topraklarda-da bi ýaşap gaýtdyňyz. Şu topragyňam suwuny içip gaýtdyňyz, su şu topragyňam çöregini iýip gaýtdyňyz, şu topragyňam ulalyp gaýtdyňyz. Indi aň-tüşünjämiz bir derejä ýetendir-ä. Ýa-da ýer gaty bolar, öküz öküzden öler diýşerek birek-birekden görmeris indi biz. Indi şu derejä ýetdikmi? Şu derejä ýetdikmi gelip daşary ýurda gelip dämi özümiz satmaly boldukmy? Bolgusyz zatly pullary. Ýa daşary ýurtdaky syýasatçylara özümiz oýnatmaly boldukmy? Ýani şomy biziň indi ykrarymyz, imanymyz? Indi şu boldumy biziň Watanymyz, ilimiz, günümiz? Nusiki düşünjeli adamlar, ikinji jahanyň başyndan geçiren adamlar bar, nähili horlukdy çekip.